Vako mugomba risina mvura ndichishandisa ropa resungano yako. Haiwe, haiwa iwewe mukadzi, ndichaburitsa vasungwa vako mugomba risina mvura ndichishandisa ropa resungano yako.
Shumiro pamusoro penyaya inonzi silencing the accuser. Haleluya. Amai kukoti kana munhu akanga achikuacuser ukasapindura chinhu wani ukaramba wakanyarara zvazvinoita ndezvoti mejastiti anoona kunge iyo ndiwo nemhosva kunyange usina kuzviita ukasapindura chete mejastiti anoona kunge iyo nemhosva but panapa tiri kudhira neimwe type yekuti chayangoona chese inoacusa inonzi satani zvazvinoita satani anoacusa vanhu pamberi pamwari oacusa vanhu mumwoyo yavo o accuser vanhu kuvanhu ndosaka uchiona vanhu vachiti haina handichagone manje kuuya kuchechi kwacho vanhu vanozoti chii aka accuser munhu kuvanhu kudhara dhara kuti munhu akashata navanhu havachamude nekuti vakuona kushata kwake ende imoyo make akutozvitambira kuti munhu akashata stere haleluya tiri kudhira neimwe type inonzwisisa kwaichaenda kana nyika ino yakuparadzwa tiri kudhira netype inonzwisisa kuti handipane kuenda ndega ende type yacho isina tsitsi Now bhaibheri ratizivisa zvikanzi muchinda anga ari muporofita aiti zakariya ndokubva maziso akavhurwa ndokubva atanga kuona munyika yemweya but paakatanga kuona munyika yemweya ndokubva atanga kuona kuri kudenga kuheavenly place ndokubva aona pamberi pemupengirozi nekuti chigaro chamwari chakapoteredzwa nefour living creatures dzinogarira masikati neusiku dzichirumbidza nekunamata mwari But muchinda waakatanga kuona anga ari mupristi ainzi Joshua anga akamira pamberi pechigadziko chaMwari but pamberi pake pava pane ngirozi zvikanzi ipapo Satani akabva aonekwawo kurudyi kwaJoshua zvikanzi ko iwe Satani waingei Bhaibheri rikabuda pachena kuti Satani anga aripo ari ready kuti aacuse Joshua pamberi paMwari haleluya muchinda uyo ari kuona nyaya iri kuitika kudenga ndokubva aona joshua muhigh priest chandoda kuti unzwisise ibasa remupurisita kuti aimbowerei basa remupurisita nderekutora zvipiriso kana vanhu vatadzira mwari vanhu vaiuya nezvipiriso zvavo kujerusarema kutemberi voudza mupurisita kuti isi takatadzira mwari ndiye anga ari intermediator between mwari navanhu mupurisita aitora chipiriso chenyu chehwayi opinda nacho muholy of holies odurura ropa racho patebhaneke kana ropa racho radururwa patebhaneke raibva ratanga kutsva richibuda husi richienda kuna mwari achitaura kuti mwari regererai mhuri yekwanhingi yakatadza mwari regererai nhingi nekuti akatadza muprisiti aisagona kupinda muholy of holies kana akasviba Kana abata mabasa asina kuchena pamberi paMwari aisagumirwa. Akapinda aifiramo nokuti muArk of the Covenant yaigara presence yaMwari yaifanira kuti kana munhu akapinda akasviba yaimustrika because pamberi paMwari hapagone kuuya zvinhu zvakasviba. Haleluya. Patsika yechiJudha zvavaiita nezvekuti kana mupristi aida kupinda muHall of Holies vaimusingirira tambo refu opinda akasungwa pagumo tambo refu vakaona nguva yarebesa vanodhonza kudai so iye akadhonza futi kudai so zero vati ari mupenyu but akasadhonza vaibva vaziva kuti afira mukati wodhonza kuti abude nekuti muhall of holies maisapindwa nemunhu asiri mupurisita maisapindwa nemupurisita akasviba zvino panapa tabva tanzwa mumwe mupurisita aenda pamberi pamwari zvikanzi ipapo satani anga ari redi kumuacuza why zvikanzi joshua mupurisita anga akapfeka hembe dzakasviba chiri kuita kuti satani agone kuva neaccess yekushomirawo pamberi pamwari achida kuacusa ndezvakapfekwa nemuchinda uyu zvakasviba pamberi pamwari apa ivo vanhu vane zvinhu zvakasviba zvinhu zvakasviba zviri kutaurwa nguo dzakasviba zviri kurepresenta kuti muchinda uyo ane zvivi zvakawanda but ari muhai ari high priest saka kana ane zvivi mwari hamudi zvivi mubayiro wezvivi ndiirufu muchinda uyo afane kuuya pamberi penyu afana kufa haleluya saka satani zvaanoita anonzwisisa kutadza kwako ende anoziva pakatadzwa kumhuri kwenyu ende anoziva matadzire ako saka naakuenda pana mwari anotonyatsozviziva kuti wakadai wakadai saka kuti akubata anoti mwari munhu inini pandakaita handina kuita zvekutoita ndakangofunga mukandidzinga kudenga but ishasha iyatoita saka haifanire kunge ichiitirwa nyasha dzamaakuitira inofanira kufa haleluya amen amen amen so kana satani akanga akuacusa kuna mwari agena advantage over your life ane advantage over your life ane power over your life waamutadzisawo pane dho ravhurika rekuti iwewe satani agona kupinda naro muupenyu hwako ende akugona kukurwisa ende akugona kukupunzira pasi Why nekuda kuti wakakomberedzwa nezvivi saka mwari anodistenza kubva kune munhu ane zvivi haleluya so zvazvinoreva ndezvekuti satani ane ane power pamusoro poupenyu hwako ndosaka satani paanonzi akawanikwa mupresence yamwari pabhuku rajobo zvikanzi macherechedzo here jobo kwauri kubva iwe satani zvikanzi a ah, jobo ndomuziva anotya mwari pasina here satani it means anotokuziva Mwari akangopika munhu randomly akati Job unoziva Satani akati Job ndomuziva anongotya Mwari pasina here makamukomberedza neruzhowa rwenyu ndosaka achikutyai bvisai ruzhowa rwenyu mukava mabvisa ruzhowa samwa Satani anotoziva kuti munouya kuchechi because muri kuda munani imi muri kuda kuuya kuchechi because munoda basa saka anoti bvisai basa racho ende anozinzwisa kuti Satani anonzwisa kuti nhamo chiororo inokuvadza munhu ndosaka mugadheni munhu paakangotadza chete asisina kusimira akashama akatanga kuhwanda Mwari nhamo chaiche ikarova munhu munhu wacho unotongwa anengo matauriro akutaura mwari wacho kuti haana basa kana mari yacho haina basa kana basa racho harina basa inhamo haleluya satani anozviziva zvinhu zvekukubvisira zvino panapa ndobva abvunzwa nengirozi zvikanzi ko iwe satani uri kudei zvikanzi aiwa inini uyo ane tsvina uyu saka ndosaka ndiri panapo kuti ndimuaccuse zvikanzi ko ichi hachisi here chigutswa chabva mumoto nekuti joshua ndiye high priest Old Testament mukadzi ane nhumbu iri kumirira kuzvarwa kuNew Testament. Saka Old Testament it's a New Testament conceived and the New Testament is a new it's Old Testament revealed. Saka zviri kurehwa apa ndezvekuti chiri kuonekwa nemuchinda anonzi Zakaria ndiJesu Kristu nekuti zita rekuti Joshua pachiHebheru rikanga richitransfewa kana tichiitwa equivalent neshoko rechiGiriki rinonzi Yeshua. Saka Yeshua ndiye shoko rechirungu rinonzi Jesus. Saka pari kuonekwa high priest anonzi Joshua ndiye Jesu the high priest wecovenant itsva isingapere anonzi Jesu. Saka Jesu ndiye ari kuonekwa naZakariya akamira pamberi paMwari. But chaakamirira pamberi paMwari akapfeka hembe dzinochina. Inhau yekuti akapfekedzwa hembe dzinochina nenyaya yekuti akatakura zvivi zvavanhu. Haleluya. Zvikanzi iwewe hauzive here kuti ichi chigutswa chinobva mumoto? Nekuti Jesu chigutswa chiri kubuda pabukira raJese. Nekuti Israeri understandai panguva iyi yanga yapinda kuBhabhironi iri pasi peutongo hweBhabhironi, ikabva mupasi peutongo hweBhabhironi ikaenda pasi peutongo hweMedopesia, ikabva ipapo ikaenda pasi peutongo hweGirisi, ikaibva ipapo ikaenda pasi peutongo hweRome. Saka chigutswa chakatemwa, muti wanga uripo but wakatemwa pakasara chigutswa. so chigutu patiri kubuda tiibukira rinonzi jesu pariri kuuya riri kubva mumoto unonzi bhabhironi nokuti bhabhironi yange yakaoma zvisingaite pariri kubuda riri kubva mumoto unonzi grisi pairi kubuda iri kubva mumoto unonzi romu saka muchida anonzi jesu atakura zvivi zvavanhu saka kana akanga atakura zvivi zvevanhu muprisita aisagona kuenda muhall of holies asina chibayiro but pano tiri kunzwa kuti joshua abva apinda kuhall of holies asina chibayiro ende akasviba So muprisita haagone kupinda muhall of holies asina chibayiro but panapa tiri kuona type yaJoshua iri type yaKristu nekuti Kristu haadi kupinda muhall of holies ane chibayiro nekuti iye ndiye gwayana racho raMwari saka iye ndiye chibayiro chacho. Hmm. Chisina kunzwisiswa naSatani ndechiji kuti Kristu kana amira pamberi paMwari haadi chibayiro iye ndiye chibayiro ende Kristu kana tikanga tichimuona kunze ane tsvina ropa rake harina kusviba. Hey. baba kana tikana tichiona kristu akasviba iye wacho ndo zvatiri kuona appearance but pamberi pamwari anonzwisisa neanonzvera icho nemwoyo anoona kristu asina kusviba nekuti ropa rake harinombobvira ratadza but achaita kuti ange akasviba atakurawo kurema nekuipa kwevanhu atakura kuipa kwako neni haleluya amen ndokuva zvanzi ibva panapa satani nekuti jehovha wakakuribiyuka kudhara Bhaibheri ratiburitsira muchinda iyeye kuti anonzi Zakariya akuti nekuti nekuda kwecovenant ndambodzidzisa pana munhu yati covenant haigone kuvambwa pasina ropa munhu wese anotanga covenant anofanira kuti adeure ropa ndosaka un'anga uchinzi uya neropa rehuku nekuti vadaita covenant kuti mwari agone kugu mwari wacho wen'anga iyo agone kugubira but pano pane ropa risambobvira ratadza riripo pamberi pamwari rinova ropa rajesu ndokubva zvanzi chii ndokubva zvanzi satani ndokubva adzingwa Anga ari ready kuti a accuse Joshua pamberi paMwari but chamukonzeresa kuti adzingwe iropa ramire pamberi paMwari rinova ropa raJesu. Chinokonzeresa kuti Satani kunyangwe achida kuku accuser nekuda kukuita munhu wakaipa pamberi paMwari nekuda kuti minamata yako isanzwikwe nekuda kukuisa mugomba rekuti ufire imomo chinokonzeresa kuti izvozvo zvisaitike iropa rine simba raJesu. Mm. Kana munhu asina ropa raJesu paupenyu hwake, wakomana munhu akafanana nehuku inongofamba anytime inogona kufa. Mm. Why? Because Satan ane power pamusoro pake. Alright, regedza ndikudzose kugarden. Munhu achitukwa mugarden, zvinonzi iwe mukadzi uchatambura, uchatambura, uchawedzera marwadzo pakupona. Iwe murume uchadya cheziya. Ndokuva zvanzi chii? Zvikanzi iwe nyoka uchakudya guruva. Munhu akasikwa kubva muguruva revhu. Saka nyoka yakatonzi type inenge iri yeguruva yenyama idya hako. But munhu akaona ropa raJesu pamusoro peupenyu hwake, iro riri spiritual, rinotena upenyu hwake kubva mu, mu, kubva munyama kuva spiritual. Saka Satani hachina access yekuridya. Kushaikwa chete kweropa raJesu paupenyu hwako, it means zvivi zvichiripo pamusoro peupenyu hwako. Mm. Horaiti, ndatidzokerei kudenga Satani achidzingwa. Zvinonzi ipapo Satani akaronga kuti handei tinorwisa Mwari. Nengiro dzimwe dzese dzinganga dzaaredi kuti toda unobvisa Mwari pachigaro chake. Mwari anoziva mavambo obva magumo ende anoziva magumo obva mavambo. Zvikanzi Mwari akanga azviziva ende akabva afanoisa ropa rehwayana pasi pabattleground yaifanokurwira Satani. Zvikanzi iwe Mikairi, simuka nedzimwe ne ngiro zvimunorwisa Satani. Bhaibheri hariti Mikaeri wakakunda. Bhaibheri rinoti ipapo vatumwa vakakunda nekuda kweropa regwayana. Hazvanzi Mikaeri wakakunda Satani. Zvakanzi Satani wakakundwa nekuda kweropa regwayana. Chakaitika chakaunza victory pabato yacho kudenga iropa regwayana. Satani musimba rake mukuita kwake kwese chakamudhipita kuti adzingwe kudenga iropa regwayana rakanga raiswa naMwari pabattlefield pa, pa, mm. so Mwari ndokubva azviona Satani auya panyika akukonzeresa vanhu akutambudza vanhu panyika ndokubva ati ndakuda kutransporta ropa rakamukunda kudenga ruye panyika ndokubva ropa rabva muinternity muinternity kuna Mwari hakuna time its internity kulungu ndokune time ndobva rabva mueternity ndobva ratransportwa into time ndobva jesu azvarwa ari munhu kuvanhu but maari ndomune ropa racho rakakunda kudenga rehwayana ndokubva iye auye ndokubva aenda pamuchinjikwa satani akutoti ndapedza naye apedza ah, ndokubva ropa rake parakadonha pamuchinjikwa richiguma pasi the sun loses the ability to function zuva rakamira kufanchena rikadzima kukaya nerima why the marine spirit yakava second Mm. Why? Because pane ropa rasvika panyika rakakunda kudenga rauya kuzoita overtake nekubvisawo kupomerwa mhaka kwaivepo pamusoro pevanhu nekuti Israeri yanga yakusagona kunzwikwa naMwari. Israeri yanga isisina muporofita nekuti Mwari anga asisagona kutaura neIsraeri nekuda kwezvivi. Zvivi zvakaunza distance pakati peIsraeri naMwari. Amen.
Zvoda kuti uzive kuti ukagara uri muzvivi hakuna munhu wamwari kana munhu anotendeuka ogoramba achirarama muzvivi it means zvivi zvazvinoita kana ukanga watendeuka wa very close to god so ukatanga kuita zvivi unotanga kuenda kure namwari kure zvekuti unopedzisira usisanzwe mwari ende mwari asisakunzwa ndokusaka bhaibheri risingati munamato wakanaka rinoti munamato wevakarurama une simba Idzi midzi munamato kunyange wakanaka mumazwi awo but ukange usiri wemunhu akarurama hauna simba hauna iwe kunyange ukanamata uchirarama muzvivi uchichiva mm. uchiita sei uchigodoka kunyange ukanamata uchiti madhimoni ngaabude mweya tsvine kumucha kwedu ngaibve haibve iyo yacho inotozviziva kuti hakunamata zvedu but tiri vamwe chete
wai satani akaakiuza kudaro kuti ataipi inoda zvayo zvekunamata but ichida zvekunamata inorwadziwawo neupenyu hwevana vemukoma wayo inotoda ushuvira kuti vafe saka haisi taipi yamwari nekuti mwari rudo pane vanhu vanofungiza kuti kudhila nasatani kudhila netumwe tuvana twekreshi Munhu wacho chinyu chipuka chacho chatikudhira nacho mweya anonzwisisa and anoziva kuti kana achida chete kukuitisa zvinhu kuti ubve pamwe pamberi pamwari iye wacho achigona unotaura namwari satani anokuitisa zvinhu kuti ubve pamberi pamwari mm. kuti iye wacho aswedere padhuze namwari achigona kutaura namwari Amen. Inzwa nzwe satani anototi ano anonzi akaonekwa mupresence yaMwari pabhuku racho. Mwari anoti fire ngaashe uyu ngaashe anoti mubvunzo kuti wabva neku dzanda ndiko akatanga kuti pareport zvainzi papa ane ngiro dzanzi ripo dzanzi ritori willing kupawo mareport acho but satani paakatoapiya idzo dziri ngirozi dzaMwari dzakatomira iye ndobva atanga iwe kunza tanza ah no mana matiri daya ichi ichi ndobena ah Jehovah we thank you we bless your name we bless your name ah satani anoenda Haende. Munhu anofanira kururama osiya zvakaipa. Kana munhu asiya zvakaipa ndo zvinoita kuti aaccuswe naSatani. Because pese pamunogodoka Satani anomira pamberi pamauri type maiona here? Pese paunorwadziwa nelife yemumwe munhu Satani anoti type type uroyi.

yekuti inonamata but zvai zvinobuda muromo mayo zvinovava pamberi pamwari ndisingada kuti dzindinamatire chaichaichadzi kuti nyangwe ndikarwara nyangwe ndikaita sei nyangwe ndikarwarirwa nemwana akadzi ndinamatire ndoti handidi kutoramba kunamatirwa nadzo bcoz idzo dzacho dzakaipa dzakakonzeresa satani kuipa mm. akusi kuti anga aita zvimwe zvinhu satani aitonzi lucifer the son of praise izera rakanaka pano raive naro achigara pasaidi pamwari but chakamuita kuti ave satani asi mwari ndiye pfungwa dzake paakango pfungwa dzake padzakatanga kungofunga zvakaipa akabva atova muipi so pfungwa dzako dzikatanga kungofunga zvakaipa chete watoipa ndosaka po asingati pfungwa dzenyu ngadzirimuvwe anoti hmm. be you transformed by the renewal of your mind so pfungwa dzinofanira kuvandudzwa dzosandurwa ndokuti wakaipa anyararidzwe baba mukanga pfungwa dzenyu dzisina kuvandudzwa amai kana pfungwa dzenyu dzisina kuwandudzwa baba mukuru kana pfungwa dzenyu dzisina kuwandudzwa dzisina kurovedzwa kuna mwari nemwoyo wenyu usina kurovedzwa kuna mwari forget and smile padenga rababa harisi rangu nderababa asi forget mm. nekuda kwekuti chiko Iye Mwari wacho ane mufungo wakanaka ko wenyu wakaita sei? Amen. Ipapo zvinongokutaura zvega. So Satan zvaanoita anomira oti uyu hakodzere uyu zvamuda kutomuitira izvo zvinhu hazvikodzere because akadai. Mwari musimba rake rese anorespecta shoko rake. kunyangwe achida kutokuitira but haagone kutyora shoko rake hmm. vana veisraeri vakati abrahamu akaudzwa iwe abrahamu vana vako veisraeri vachaenda kuutapwa kunyika for 400 years ndokuva vanhu vanga vari muutapwa 400 years dzikakwana dzikadarika vakatoenda mu 430 why mwari haagone kutyora shoko rake oti nekuti ndakazvitaura kazviitika Panoda munhu anomira mu prayer of agreement kuti Mwari zvamakataura ndozvatakuita takuchibuda pakashaikwa munhu anodaro it means Mwari haagone kungoita step into time anotofanha kupiwa authority nemunhu kunzi chiuyai Mwari mutibatsire panguva yeDaniel Daniel akaverenga akazonzi 70 years muchabuda muBabylon pa 64 years akatanga kunamatira mhinduro yake ikabatwa nemuchinda wePersia but pa 69 years vakabva vabuda Why paita munhu aita kuti zvinhu zvakataurwa neshoko raMwari zviitike and paatanga kuzvinamatira kuti zviitike zvobva zvaitika. So problem yatiinayo tine vanhu vanoda kunamatira zvinhu zvaMwari kuti zviitike ivo vacho vasati vagadzirisa ukama hwavo naMwari. Amen. Kana tichida kunyararidza wakaipa tinotanga tagadzirisa upenyu hwedu naMwari mm. tosuka zvivi zvedu muropa regwayana nekuti ropa parakauya panyika rakasweta take over rikasuka zvinhu zvese Ndosaka the marine spirit yakasekwa, the hell rikasekwa, kunyangwe guva harina kugona kucontaineriza mutumbi waJesu. Mutumbi waJesu wakadzi hatichagone kuubata nekuti zvakatakurwa muropa rake hazvigone kufa nekuti mune simba muropa raJesu. So kana vanhu vachida kunyararidza Satani vanoda ropa rine simba raJesu pamusoro poupenyu hwavo nekuti kana vanhu vakararama vasina ropa rajesu pamusoro poupenyu hwavo nekuti vamwe vanhu vanotori nemwoyo yakanaka ndakambodzidzisa inini ndikati vanhu vakanaka havande kudenga but vanhu vanotenda ndo vanoenda kudenga ah, unonzizwa kune vanhu vanzi kuti ashasha yakanaka stereki haive haidhakwa haite sei yakanaka but haitende but inotopira kusatenda iko satani haatye vanhu vakanaka anotya vanhu vanotenda muropa ende vakasukawo nguvo dzavo muropa Zvinonzi chiiko nemunyori wavo wavo weRevelation? Zvinonzi ipapo ndakaona vamwe vakuru vakanga vane ndebvu zhinji vane korona pamusoro pavo, zvikanzi ndakabvunza kuti ko ndevapi kwavo? Zvikanzi ava ndo vakashamba nguo dzavo muropa raJesu, zvikanzi vakanga vakapfeka nguo chena. Haleluya! It means chinotariswa naSatan ndezvaunenge waita, sokuti kana Satan achikuona anokuona wakapfekedzwa Nguwo, garments, rinoita kuti umire pamberi paMwari but kana rikanga rine tsvina wa disqualifyiwa anokuaccuser and kana akanga akuaccuser pamberi paMwari zvaanoita akuuya zvekuaccuser kuvanhu and akutokunyadzisa saka pauchangonyara chete uchabvotanga kuzviaccuser kwauri and kana aita izvozvo pane chinhu chekupedzisira chako akutopedzisa upenyu hwako haleluya so pane munhu anoda ropa rine simba Rakamukurira kudenga rikamukurira pano panyika. Muchinda ainditi ah, munhu wamwari satani akakurodhara atisina kana need yekunamata ndikati waizviziva here kuti ane nharo satani wacho anotoda vane nharo jesu auya panyika achitoziziva kuti mwanakomana wamwari anodzidzisa vadzidzi vake oti kubva pamazuva ajoni mubhabhatidzi ushe hwekudenga hunorwiswa ende vanorwisa zvine simba ndovanohutora iti minzi imi Tatofirwa tinofanira kurwa zvine simba. Eh. Nekuti watiri kurwisa wachane simba wokuti. Saka tinofanira kurwisa zvine simba. So tinorwisa zvine simba sei? Tinoda ropa rine simba raJesu Kristu. Kana tonamata takarurama, hakuna chinomisa munamato yedu kuti tiende kuna Mwari. Uchaona kuti zvaitika mazuva ano. Nei dzimweni dzenguva zvinhu zviri kuitika maitikiro azvakinoita kumafamilies akasiyana siyana. Kuno wane munhu zvikuru wangu last week zvanzi sekuru tatambuka. Ah, sekuru zvina zvaomere zvakanaka. Eh, zvinhu zvinoda kugadziriswa sekuru guva rambuya rinoda kuti rirohwe robva ravakirwa robva raita sese. Ndikati ah, iwe uri mbori mwana wani? Zvanzi inini ndiri mwana wamesika ndikati atete ah, vangu uri mwana wemukwasha. Ko sei iwe uchiti unorota ambuya vangu vakafa vachikumhanyisa vachita sei ini muzukuru wavo wemwanakomana sandambovarota. Baba satani anozviziva vanhu vane mhosva. vasina kumbobvira vatengwa neropa rajesu anomanyupuleta situation achienda ikoko anotoziziva kuti type iyi ine mhosva saka ndakuenda ikoko kunoimhanyisa so zvimwe zvinhu zvinoitika muupenyu hwako zvinoitika nekuda kwemhosva dzako problem yatinayo tine vanhu vasingade kubvuma kuti ndine mhosva Hmm. hayi babo ha vakangomira pamberi pavo ndichiti ha takarurama isusu hatiri right ndakudzidzisa vana vamwe ndadezwa kuimwe chikoro chemabasa ndizizi ndikati problem yatinayo isi vanhu vanotumira Tikamira pamberi pavo tekuta kunge tisu tisu takambonwa tii naMwari but taudza vanhu kuti mese mune ayewa tinotadza but tinofanira zvinonzi neBhaibheri vanobvuma mhosva dzavo pamberi paMwari he is just to forgive hmm. so kuti vanhu varegerwa vanoda ropa rine simba raJesu kuti rivachengetedze nekuda kwokuti Joshua paamira pamberi paMwari ah. chiri kuitika ndechekuti Satani paari kumuacusa haana kuziva ropa riri maari Bhaibheri roti rinobva ratitaurira muchinda anonzi Zakaria achitsanangura akati, Nekuda kweropa resungano, vana vako ivevo havachagare mumakomba asina mvura, nekuti vachabuda nekuda kweropa rine sungano. So kubuditswa kwako mumakomba uye muminzwa kuri based on ropa resungano. Zvana usina ropa resungano pamusoro poupenyu hwako uye muupenyu hwako. Forget and smile satani anoramba ane simba pamusoro poupenyu hwako. And haugone kumunyararidza nekuda kwei nekuda kuti iwe wacho hauna simba. Chinhu chinonyararidza satani iropa rine simba raJesu. Satani akada kutaura chinhu chinomumisa iropa rine simba. Madhimoni anomiswa chete kupinda muupenyu hwevanhu neropa raJesu rine simba. Nekuti vanhu vakashaya ropa rine simba raJesu, kunyange vakava padhuze nevaporofita. Kuna musati mamboona vamwe vanhu vari padhuze nevaporofita vachibuda mweya chino. Kuna musati mamboona maporofita acho achiba. Kuna musati mamboona vamwe vanhu vatori pavanhu vakuru vechechi vachirepa vanhu. Why mm. vashaya simba reropa. Chiri kuitika iability yekutungamira zvinhu. But haana kutengwa neropa racho. Not iro rikakutenga baba ka rinokuudza mararamiro. So mararamiro ako anenge ati unenge watengwa neropa raJesu. Satani hachisina simba wamunyara. Pane munhu nhasi ari panapa ari kuaccuswa kwete nemhosva dzaakaita dzakaitwa namadzibaba ake dzichiri kungoforowa generation. Pane munhu nhasi ari kuaccuswa nasatani pamberi pamwari kunzi ava havafanirwe kunge vachidai shuwa pane zvinhu zvatakatorongerwa namwari zviombe but zviri kutadza kuuya chete nekuda kwedzimwe mhosva dzedu satani ari kugara achiti akiuza pamberi pajehovha kuti havakwarifaye nekuda kwemhosva dzavo pane mumwe munhu nhasi angadai asimudzwa namwari asiri musouth africa muno akune imwe nyika achirarama life iri right but nanhasi haana wai pana satani arongomira kuti hazviite nzira yacho ngaiblokwe nekuti hazviite tese mune type yachamuda kuitirawo mwari haikodzere mm -hmm. ehe muri kuda kuiitira mwari vari redi kuiitira but type yacho mararamire ayo haiite type iyi mwari ka haitombotende mamuri inoda zvinhu chete kwamuri saka haiite kuti iti so toda kusimuka tisimukire mwari toda kunyararidza wakaipa e, prayer yako inodetermina zvauda kuti kuzova mangwana kune nguva yekudyara kune nguva yekukohwa kana uchida kukohwa hautange kungomirira nguva yekukohwa unotanga wadyara so zvauri nhasi kana zvaunozoda kuva mangwana zviri based on zvawaita nhasi ukasanamata nhasi Forget and swear kuti upenyu hwakanakisisa huchangouya. Baba kune maforces arimo muspiritual dimension anomisa zvinhu zvakanaka kuti zviitike muupenyu hwako zvekuti ukasanamata nekurwisana nazvo po anouya odzidzisa oti hatirwi nenyama neropa vanamai kana muchienda